Sou, an do wier mer da rëm bei enger neier Folg vu Let's Play DayZ. Mat dobäi ass den Tom haut. Salut.
A mir wollten haut an Elektro goen. Den Tom ass leider nach ze Mogilewka. An wéi der gesitt ass et sou, ech géing soen, et wär Kuerz virdru Moien ze ginn oder dass net grad Nuet, ech si mer net sécher, op jidde Fall gesinn ech nach, wat zimlech positiv ass an ech géing soen, Tom, de mécht, du méchs dech op de Wee fir heihinner an ech ginn am Bus mol kucke wat esou duerno an Elektro leeft.
Absolut, ech lafe esou schnell ech kann. Ech hu Fiiss, dass een elo an der Opnam e bëssen eppes erkennt. Ech hu jo och nach eng Täsch Luut dobäi, wat dat Ganzt e bësse méi praktesch mécht. Oh jo. Et ass op jidde Fall besser.
Hu ech déi aner Nuetsfolg vu mir gekuckt, wou ech wierklech bal näischt gesinn hunn, ausser dee Krees, wou ech d'Luut hat. Jo, do gesäis de guer näischt. Ma hei gesäich awer einegermoossen nach, wat zimmlech cool ass. Ech gesinn och zimmlech gutt, ech gesi bal alles. An ech mengen, ech brauch mer net ëm meng Gammaerstellunge piddelen. Jo, a mat de Gammaerstellunge kriss souwisou net esou vill hin. Ne
wollt och nie maachen, ech wëll dat seriö spillen. Moie hues de lo hei um Wifi bei d'Electro Power Plant eruf. De Jeff dee war lo, oh nee dee war lo e ganze Weekend laang fort an deen ass lo eréischt um 5 Auer heem komm an ass esou midd. Du misst ech en einfach loosse well ech hunn einfach geschriwwen dass säi mega Pussy wier. Ja den aarme Jong.
Sou ech hoffen net dass dat ze komplizéiert gëtt mat den Zombien elo, ne? Sou net zevill Leit um Server, dat heescht ech kann hei wahrscheinlech awer a Rou looten.
Maja.
Mee ech mengen d'Loot loossen ech awer léiwer aus, dass méi sécher. Ech keng Loscht hunn wann an der Stad do eng Loot ronderëm geet, dat fält mega op.
Oh jo, da gesäis du jo d'ganz Map. Du renns en plus an Elektro ronderëm, gell? Ma ech lafe lo mol uewen, ech lafe lo mol hei uewen an d'Elektro Plant. Do steet en Zombie. Problem ass mir kënnen se net méi esou einfach mat den mat den äh, Axt Äxt futti haen. Du ah jo, dat äh, schiessen ob du dat scho gemierkt hues. Mat Ah, den, ich hat dat gelies. mat den Äxt schlécht de Zombie mëttlerweil net méi mat engem Schlag dout.
Gi mer eens. Majo, ech hu geso meeschtens ëmmer de Schoss auf Waffe Gebrauch geholl.
Méi einfach. Ech hun zwar näischt un de Gamma, d'Gammaaustellunge geännert, op mee awer gesäit et anescht aus heibannen, sou keng Ahnung wéi wann de bëssen méi wann sou wäiss schwaarz Nachtsicht gerät häss. Jo gell.
Ah Base, eng giel Këscht, Protector Case, dat ass praktesch. Natierlech kann ech do keng Munitioun eraleen. Dach, ech kann Munitioun eraleen, dat ass gutt. Ah, gäil. Esou eppes feelt mir och nach. Ech kann der elo eng ginn, wann s du eng brauchs. Jo, wann s du eng ze vill hues. Definitiv. Also, ech hunn zwou Absolut. Stéck.
An ech hunn eng Arts-Tasche. Ooh, eng Arts-Tasche? Ja, kann ech Dokterspillecher man.
Ooh. Béis Dokterspillecher oder gutt Dokterspillecher? Oh, Ech mengen also dee wou éischters an d'ASM Richtung ginn hahahaha. Nääi sou rich richteg gruseleg Experimenter. Sou richteg macho masochistesch.
Fënns jo genuch Zombien hei fir lass ze leen. Jo mee do mécht et Spaass, déi spiere jo näischt. Mech géing zwar interesséieren ob se mëttlerweil déi déi Head Torch do gefléckt hunn.
Déi ni funktionéiert. D'Dier, d'Wand, ech weess net op se funktionéiert, mee ech mengen ech probéieren dat elo mol. Wat, ech klammen op den éischte Stack. Et wär et wär op jidde Fall mol zimlech praktesch an dat géing goen. Oh, ech géing souwisou ni iergendwou mat enger Täsch Loot ronderëm lafen.
Ah, ech wëll einfach mol kucken op et geet. Ech muss awer dofir d'Batterie als éischt aus menger Detach LKIn Batterie, hu mer déi mol do dobäi, do mer déi un, ech déi elo un. Du Dune, du Idiot, a muss dofir den Helm ausdoen? Dat wär ze kacke. Ja dat jo, kann ze schlecht emmer duerch den Helm liichten songe.
Ah do, net ze awer loge do awer ah nee nee nee wier se ze aus. Ja dat ass scheiss. Wëll ech awer just kucken op et awer klappt.
Wann ech se nach géing rëmfannen dat wär nach vill vill besser do. Black Hat Torch turn on. Ah dach déi geet awer, mee déi gëtt direkt rem ausgemaach well se fält fält ze vill op déi Tâche. Ech gesäis op e Kilometer.
Mhm dowéinst, ech hunn se léiwer ech hunn se léiwer a menger Waff dran.
Majo absolut. Wéi dass ech se
en fo anescht dran hu well. Op jidde Fall ass et besser wann s de beim Zilen dobäi hues. Jo, do ginn ech der Recht. Sou, wat hu mer dann hei? Hu mer nach e Pfeil? Ech wëll gär sou eng fucking. Ah, du kanns déi mol net op nee leeën. Wéi schäiss ass dat dann? Oh, wéi kacke. Hu mer nach eng UK Assault Vest Black. Déi kéint ech am Fong undoen. Wéi, wéi zou stëmmt dat déi? Oh déi si gäil. Et passt besser well ech dee mech an der fir an der Nuet ass dat méi praktesch.
Jo ech hunn och eng, ech meng du hues wat hues de do 8 8 Platzen dran. Jo
jo gesäit op jidde Fall besser aus. Du misst just nach e schwaarzen Hunter-Backpack kréien an ech hunn erëm eng Amphibia S fonnt mee déi brauch ech net an da maache mer ons mol weider an d'Duerf géing ech soen. Ech laf nach ëmmer mat menger Magnum ronderëm. Sa sou geil mech hun en na net dermat geschoss. Oh se ass haart, se ass ze haart scho bal, mee se ass awer dofir relativ staark. Dat ass einfach Stilfaktor. Dat och, dat ass Rick Grimes méisseg. Nei.
Einfach eng fett Kavum, wat wëll ee méi?
Ey, dat mecht dick Spass an net ze spillen. Ja en plus gesäit ee wierklech eppes.
Fir war een vum Zombie, jo dee steet do. Ah et kann ech drënner klammen, da kënne mer dee jo mol emgoen, dat wär mol net schlecht. Kuck Jeff, mir hunn awer mega Spass an du bass net dobäi. Ja Jeff, de Jeff ass midd, oh.
Wat, ech muss hëllefen, kuerz. Déi Fënschter hei zou maachen, déi stéiert mech immens beim Spillen. Et ass vill ze vill hell, a wann eppes hell ass an d'Gesiit schéngt, da kritt een sech net méi esou gutt konzentréiert. Jo, ech hu mäin zweete Bildschierm, dee mir ëmmer voll an d'Fress liicht. Ah, deen hu ech emol direkt ausgeschalt.
Jo, ech brauch meng Kaart néierendrun, ech kenne mech net Ech kenne mech guer net aus hei. Ah, dat kënnt nach alles.
Jo, dofir mécht mer méi spillen an Zäit fanne fir ze spillen. Ah, dat ass ëmmer esou eng Saach. Ech hu mech ëmmer gefrot, ob ech nach mat 50 wäert zocke sou. Jo, hoffentlech. Fir déck witzeg, sou keng Ahnung, du sou Bouf, da spills dann sou Call of Duty 29 an da gesäis du mech da fäerdeg, sech sou, Ohh, ech hu dech fäerdeg gemaach, du Noob. Jo. Da seet een, de Bopi, wat huet se, 5. 1970 Joer oder sou, dat spilt Battlefield. Jo, dee wou ee vun de bescht Battlefield Player ass. Ja ee vun den eelsten, se war op der Gamescom an sou, den den Sirius och sou Youtuber ze huet e Video mat deem gemaach, sou en ale Knacker, ze gouf op Gamescom invitéiert, ze krut iergendwéi sou en sou en Éierenticket oder sou eppes. Mee wat mega witzeg wat nach am beschte wier, et wär du kéints soen oh hasch seng Mamm geféckt gell, an et wär an et wär en plus wouer gell.
Knallhaart.

Ech mengen ech ginn direkt an déi zwee Police Station. Ah ech ginn an sech an d'Flickr Station, stëmmt.
An du fënns eng Armbrust, dat ass jo mol gäil. Et wär béis wann ech eng géing fannen. Jo.
Et wier béis wann een dono d'Feil erëm kéint oprafen. Ech mengen dat kanns du souguer.
Jo, dat ass warscheinlech geplangt dass de et maache kanns. Ob et wierklech geet ass eng aner Saach. Also du fënns se iwwerall do wou s de d'Mousin an d'SKS fënns. Hey, ah ok. Du wees bestëmmt wou dat ass. Ech ginn emol an d'Schoul kucken an dann dono an d'Flickestatioun vis-à-vis.
Mei du dat. Ooh hei ass en Duerf. Vläicht begéinen ech jo nach een, dat wär déi cool. Hey hei ass eng Kräizung.
Do wëll ech net hin.
Hei läit eng Schroutflënt wou kee Mënsch brauch.

Laax.
Ech sou wéi fir fort, mee ech ginn an d'Gebai eran an huelen ech mir eng Axt eraus. A lass nëmmen drop. Well ech keng Loscht ze schéissen an deem Kackduerf.
Nee, dat wier wahrscheinlech net dat Gescheitste.
Nee, degenitiv net.

sou wou se leien, Double Rifle, wou Kellogs déi Kéileg friessen. Komm stopp der déi mol all gerant, dann ech mol eppes giess.
Ze huelen sou vill Plaatz ewech, gell, déi Kellogs. An ze huelen déck vill Waasser an ewech. Oh jo.
Wann scho bis e bësse verdaut hues.
Oh jo. Wann s näischt anescht hues, wuchs de Kellogs. Oh mee se sinn, se maache relativ sat déi Dénger, wat zimmlech cool ass.
Ja, mech mal luges méi schnell duuschtreg wéi hongreg, oder? Jo, mee wann schon enger Stad bes ass dat nach kee Problem. Jo, kuck lass de Männchen schon thirsty. Sou, hunn ech knapps gepasst, gell ass der schon duuschtreg, dat ass net ze gleewen. Nëmme Gas, nëmme Gas. Bon, dréck mol déi Béchs hei an da kucke mer wéi mer, dass mer een vun d'Déngens fannen, d'Krunn hei am Duerf.
Ja, ech muss meng Fläschen elo nach eng Kéier opfëllen. Oh, ech si mëttlerweil esou wäit, datt ech meng Fläschen net méi fëllen, well et souwisou kee Wäert huet. Hack iess, wann s du an eng Stad gees, dann drénks de einfach.
Jo.
Bon, ok, hei ass och anscheinend näischt, Den, wat. den, den Déngen ass, ech mengen, dass wann s de, wann däin, däin Honger an Duuscht komplett gefëllt sinn, da regeneréiers de Liewen. Ja. Sech wann sinn wann enke ugeschoss gësst dann mé mé du muss wirklich alles muss voll sinn ja. da regeneréier regeneréiers du los alles blut oh mein Gott regene voilà. also war och nëmmen e bëssen duuscht hues dann hat ze op der mat
Villäit sinn um Server e puer Stéck. Ech kéint mer virstellen, dass hei nach een ass, gell? Jo, ëmmer. Baseballschléier.
Oh, e Sailing Bag.
Oh, fein. Dat ass fein. Kann ee mar gutt gebrauchen. Ass besser wéi e Blood Bag, dee wou, wou s de herno nach dru fräckselst, net wosst, wéi eng Bluttgrupp ze huet. Ah, jo.
Jo, jo, du, du muss dir selwer Blutt ofhuelen an deem anert se da ginn. Muss awer als éischt mol kucken op déi richteg Bluttgrupp ass. Jo. Sou ech mengen ech gi lo direkt bei. Sou e komplizéierte Schäiss bauen se an d'Spill an gell, fir dann awer esou d'Basis vum Spill, dass dat alles flësseg leeft, dat kréien se net hin. Majo
mee bon et ass eng. Weess de schein ze.
Souwäit ech héieren hunn ass bei der Alpha gi normalerweis keng Saache gefixt.
Ja so ëmmer nëmmen ra rageknuppt, rageknuppt. Nee, ech, also de Ben huet dat mol dat, si huet sécherlech dat gesot, mee ech mengen op jidde Fall, well Alpha ass do fir dat Ganzt mol als éischt opzebauen an da bei der Beta ginn d'Bugs geféxt. Ja so. Wann ech dat richteg verstan hunn, ech weess net. Ok.
So hei vir, nee de Con ass op der anerer Stroossesäit, stëmmt. Maja wann du bis hei bass da komme jo kucke vielleicht op Server ze iwwe méi voll ass. Jo voilà.
Boah, ich muss so lues irgendwann ukommen.
Boah, also wann ich mech an net gesäis, da sinn ich wahrscheinlech schwarz gell mee. ja ech sinn am vum gréng mee ech meng eng schwarz Kap um Kapp.
Zum Gléck hunn ech en Helm un. Ja dee muss ech mer nei fannen, fir de Rescht sinn ech zimmlech gutt. Ech sinn op menger zweeter Bei der zweeter Pompjeesstatioun.
Jojo, ech laf nach nieft der Strooss. Wou geet dat lo ran? Hei? Nee. Nee. Nee. Pita, wou ass den Drot futti?
Dat gesäis de am Donkele guer net. Oh, lecken.
Hei ass der. Ech hätt missen do genau laanscht deem een gaangen.
Muss iwwerall mam Gesiicht dralafen. Natierlech.
Iergendwann bleiws de nëmme hänken.
Wärt zwar schon interessant, esou Gunfight am Däischteren, et hätt eppes. Ah jo, da gesäis de just Blëtzer hin an hier fléien. Ech weess net ob scho mëttlerweil scho Blëtzer gesäis. Ah op stëmmt net.
Ext extern hei zu Frex gell, awer méi wéi genuch. Oh en Kompass vu Pristine ass dat ass zimmlech praktesch.
Ooh ech hun der zwee.
Ech mengen du muss een hun dee wou et fir am beschten du hues ee wou Pristine ass. Ech hun der zwee déi pristine sin.
Ah ma hei läit nach eng small protector case anscheinend brauchs.
Ass dat fir fir Muni? Jo du nee dass keng Munitionskëscht dass eng giel eng giel Këscht.
Jo wat mécht een do dran? Jo du kanns och Munition dra klecken alt net esou vill wéi bei enger Munitionskëscht mee awer och schon e bëssen ne. Do kanns e bëssen alles dra geheien oder wéi? Ma hei ass nach eng fir dech wanns du eng brauchs. Ass jo scho zwou Stéck. An 1911 a Colt, wann s je wëlls.
Boah, ech weess et net, ech hu meng Magnum, keng Ahnung. Muss ech alt just e Magazin dofir fannen, fir 1911 er. Ah, ech hu virdrun eent wechgeheit, schad eent. Ah, dat ass kacke. Jo, mee ech hunn ze vill Mëscht dran, ech hu virdru bësse geraumt. Sou, ech mengen ech gi lo. Boah ech hun eng Magnum, ech hun zwee Speedloader an dräi Këschte voll mat Munitioun weess de, dann ech ka net alles ewech ginn, mä dann neen eng Pistoul ze huelen.
Boah ech mengen dat mat der Leeder fir op den Daach loossen ech si, well mir wësse jo wou d'Leederen hiféieren.
Alleguerten an den Doud! Awer degenitiv he. Sou also ech hun lo mol d'Haaptgebaier hei duerchsicht no nach eppes interessantes ze fannen. Schall d'Schëlleg, ech hu nach kee Kloss boucht, dat nervt.
Ja, dat huet wierklech Stilfaktor.
Ja, mee ech mengen, da, dat ass trotzdem eng Waff, wou du nëmme kanns eng Waff mathuelen herno.
Ah, so? Ja, wou du rëm nëmme kanns entweder däi Geweer huelen oder Ah, ja. d'Armbrust.
Ja, muss d'Armbrust am Grapp halen.
Ah, mëttler. Putain. Ah, hei geet Ech meng, ech meng, eng Armbrust ass och näischt, wou ech géing géing de Player goen. Oh, also et ass lues an ee Schoss bass dout. Ja, so. Interessant, well Kugele brauchst du dann awer 20. Putain, Uh, hei is en décke fetten Damm. Ah, da bass du méi wäit ewech schon hei. Wie geil, ass mir ni opgefall. Do gesäit ee wéi oft ech Daisy spillen. Oh jo.
Muss mer enk an e richtege Gunfight kommen. Naja, gi mer no e bëssen d'Leit pisacken.

Ech hu Waasser gedronk. Ah. Du muss iessen bis dass de wierklech keen Honger méi hues. Jo mee seet se wierklech Energize? Et steet uewen an dengem Player Menü wanns de op Tab drécks an dengem Inventar. Jo esou. Da buffen ech gläich och mol eppes.
Ech wéilt zwar scho gär wëssen wéivill Auer et hei ass. A firwat liechten déi Fënsteren do sou gruseleg? Fënnt een e. Gëtt et eng Auer um Spill? Fënnt ee se ëps? Ech mengen net, mee du kanns et ongeféier um Himmel beuerteelen.
Et wier gäil wat se mat der Auer d'Himmelsrichtunge kucken wou s de hileefs. Oh ech mengen et dauert awer nach e bësse bis dass d'Sonn hei opgeet.
Jo. Stëmmt. Also vill anstänneg hunn ech nach net fonnt hei.
Kee Stress.
Da ech mengs da am Ghetto. Hei sinn iwwerall krass Graffitien un der Mauer. Ah d'Spidol kenne ech nach goer, stimmt, stimmt.
Jo dat ass och mol gutt.

Ze gäil wat leeft.
Jo, Getränkautomat huet en eegenen Noutstromgenerator. Ech mengen och.
D'Klinik brauch wuel keen.
Léiwer eng kal Cola am Krich wéi Leit operéieren. Schleichwerbung!
Ze gäil, gell? D'hätt s net geduet, dass do dee blöden Déngens géing liichten.
Absolut, wann dat domadner géing goen, dat wär gäil.
Sou wat man mer hei eng gäil Foto nach sou voilà oder eng gäil Foto. Ech gesinn de Kamäin. Well bass du méi wäit ewech? Nee, sinn ech gläich do.
Mussen ze elo wierklech gutt iwwerleewen, mer ons aloggen, well Geet heiansdo ganz séier.
Du bass de Chef.
Oh merci hehe. Ah lo ass mer erem duuschtereg.
Ass dat näischt interessantes, eng Banann? Do géing d'Fraleit sech freeën. Hei.
Banana.
Bananas in pyjamas. The banana from my mama.
Sou, elo gidd mol rop luussen. Also bei engem Daach loge mer ons secher net aus, dat ass ultra kack. Du spawns an dann boom! Headshot. Scho, du kucks der secher och How I Met Your Mother, nee? Yep.
Wou d'Sau

Water purification tablets.
Brauch een déi schonn? Mer net.
Ey, dat gëtt richteg sauer, wann hei bis alles supplementéiert ass, geil. Sou, wou bass du? Ech si lo hei bei der. Bass nach bei de Pompjeeë beim Kamäin do? Jo, ma ech kommen entgéintgelaf.
Mir ginn ons do iergendwou ausloggen.
Ok, kënns iwwer d'Strooss oder iwwer d'Wiss? Mir hu lo och. Waart, nee, ech kommen einfach carrément duerch, duerch d'Duerf.
Ok ech waarden dann hei. Mir hu lo souwisou 21 Minutten, maja wann ech do bis bei der sinn dann, ech bréngen nach vläicht e Kolleg mat hei.
Gemittlech. Ech maachen hei da mol e klenge Picknick an sou.
Ech mengen do reagéiert kent op mech. Besseres ze dinn. Ja, wie net net besseres ze dinn, wie mat Dir ze spillen. Den Ech Den chillt hei bëssen an der Landschaft ronderëm den Typ do.
Ma ja, ass jo gäil. So, ass Deg um Abgoen. So, yeah! Tscherno, en Electro for the win, Mann! Oh jo, mm! Hei do den Daach, wou do en Pompjeeshaus ass, ne? do hat ech mech op engem eidele Server mat engem Slapbug ewéi ausgeloggt, ne? Jo. An du hunn ech mech op engem anere volle Server ageloggt, well ech kritt dat, woah, ech ka ze déck ëmnieten alleguer, gell? Mhm.
Et huet genau zwou Sekonne gedauert, wat pumm, war ech dout. Geil.
Sou, wou bass drun?
Äh, direkt hannert der Paart am Eck, ech hu mech do e bëssen am Schiet verstoppt. Ah, ech gesinn dech. Riets? Mir riets? Ja. Steck, nee. Do. Ah, bleib doch mal sto.
Nee, komm mal ran. no riets, lo no riets. Dat war links. Wéi?
Oh, Falsch Richtung. ah, do. also, du stehst da wirklich absolut nicht am Schild, gell? Nee? Ha, ha, ging schon. Nee, hier ist einfach eine Mauer.
Egal, du hast mich nicht gesehen. Boah, guck mal, klack uns C4 an Tackle. Warte, ich rufe just mein, mein Bix noch eitel.
Staat ze gudd fir d'Zombien an där kack Staat do gell? Nee nee dat ass näischt lass.
Ech wette mir stierwen haut nach. Absolut. Muss och Meeschtens stierwe mer mat Éier.
Ey esou gudd ausgerüst ewéi elo am Moment war ech schon éiweg net méi gell. Ech war nach ni esou gudd ausgerüst, ech spille bal ni. Dat ass awer och nëmme well ech d'lescht Kéier den Typ schon alles geklaut hunn. Ah geil. So, mir ginn dann e bësse méi erop hei. Hei an d'Gebügel. Hei lei hannert déi déck Heck.
Wou wars du? Ah, op Rec. Ech fënn souguer näischt méi erëm. Ah, Ma okay, mir, da mir waart ech gi, gi e bësse méi erop. Ma ech géing soen, da maache mer hei eng Paus an da gesi mer ons geschwë rëm, wa mer ons Gléck an der Stad selwer versichen. Bis déi nächst Allez!
Kéier a merci fir d'Nokucken. Ciao!
Bis geschwë!